Iva, qegħdin infakkru il-Jum Internazzjonali tal-Ktieb u l-Copyright imwaqqaf mill-UNESCO u dan il-jum, din il-ġurnata internazzjonali tiġi mfakkra fit-23 ta' April ta' kull sena. Jiena għażilt ħames siltiet minn ħames siltiet qosra minn ħames awturi Poeti Maltin u nittama li dawn il-ħames siltiet jogħġbukom. Ħa nkunu qegħdin infakkru silta ta' Ġużè Ellul Mercer, Herbert Ganado, Anton Buttigieg, Oliver Friggieri u Doreen Micallef. Nibdew bl-ewwel bl-ewwel silta li għażilt li jisimha mill-ktieb Taħt in-Nar u d-data ta' din is-silta li kiteb Ġużè Ellul Mercer hija t-Tlieta, 22 t'April 1941. Il-lejl li għadda Ġermaniżi ħabtu bl-ikrah għal bastiment Breckenshire li kien daħal mogħbi bil-munizzjon. Damu siegħa sħiħa fuqu minn nofsillejl 'il quddiem. X'ħin sebaħ, mort nagħmel żjara lil patri ħabib tiegħi li qiegħed fil-kunvent ta' Ġieżu il-Belt, Patri Bernardu Tabone. Tlimmna waqgħa fuq il-ħbit ta' dal-lejl. Patri Bernardu qalli li mit-tieqa taċ-ċella tiegħu ra dehra li jibqa' jiftakar fiha. Qalli li qabel ma beda t-tfigħ tal-bombi, il-Ġermaniżi xegħlu l-port bid-dawl tal-flares. Dawn kienu ta' għadd hekk kbir u jlellex li t-tlett ibliet bid-dawra kollha tal-port kienu jidhru minn fejn kien hu, qishom fid-dawl tax-xemx. Iżda l-Breckenshire ħelisha. Għad li madwaru ġew kemm-il bomba. Milli jidher, il-Ġermaniżi u t-Taljan minn Sqallija jafu aktar bix-xturna milli taf il-kostra tal-Maltin. Wisq ftit nies jafu li il-ħbit li kellna dal-lejl sar minħabba f'dal bastiment. Ġużè Elul Mercer. Ngħaddu għat-tieni silta li għażilt għalikom, Il-Kuruni ta' Lilibet ta' l-Avukat Herbert Ganado u din is-silta tgħidilna hekk, Il-Kuruni ta' Lilibet. Aħna lir-Reġina nafuha feliċi, ħdej żewġha tiġri bil-karozza qisha fi vjaġġ ta' tieġ. Nafuha daħkana, nafuha prinċipessa bnik nhar it-tmizi jissaħħru warajha. Illum hi r-reġina tagħna u għandha r-responsabilità tremenda ta' wieħed mill-aktar mumenti diffiċli fl-istorja. Nhar il-Ġimgħa nisimgħu fuqha miexja wara t-tebut tar-Re. Ikun hemm il-pompa ta' tradizzjoni ta' sekli. Ikun funeral li jieħdu sehem fih bosta rejiet. Ikun hemm fjuri mid-dinja kollha. Iżda l-kuruna li ngħid għaliha ma ninsa qatt hi dik li r-Reġina qegħdet fil-kappella privata ta' Sandringham. To my darling Papa, from Lilibet. Lil Lilibet kif kien isejħilha hu meta kienet tilgħab fuq ħoġru. Is-sittax ta' Frar 1952, Herbert Ganado. It-tielet silta li għażilt għalikom, il-festival semmejtu mit-tluq sal-wasla, il-silta ta' Anton Buttigieg, anzi poeżija, u dina jisimha Fuq Qabri. Meta imut jien ma rrid lil ħadd fuq qabri minbarra lilek. Le, ma rridx koruni, għax naf li ħafna nies li jibgħatuhom aktarx ġo qalbhom kienu jobgħoduni. Irrid salib, għax Alla jħobb is-safa, irrid demgħa minn għajnek li jkun fiha s-safa ta' mħabbitna, kif qatra ilma bil-melħ tas-sebat ibħra tkun mimlija. U jalla dik id-demgħa tnissel siġra taċ-ċipress għolja bħal piramida kbira, li bi ħduritha sewda kollha viżtu tad-dieqer ta' ġo qalbek tkun tibsira. Anton Buttigieg. Is-silta ta' qabel tal-aħħar li għażilt għalikom hija tal-Professur Oliver Friggieri u jisimha In-Nifs Maqtugħ. In-nifs maqtugħ bħal ħjut ta' kobob qodma u n-nifs meta jinqata' jfisser fidwa li tiġi darba biss Għax xejn ma jiswa li tmut darbtejn. In-nifs jinqata' waħdu mingħajr programmi kbar mxandra qabel, malajr malajr, bħal ħjut ta' kobok qodma. U meta tħoss l-irwiefen jonfħu f'sidrek, isimgħu kollu id-diewi ta' kull fewġa u ifhem in-naħiet li jħabbat fuqhom. Għax fl-aħħar, sidrek wiesa' għandu jċedi u jaqa' bħall-ibliet il-kbar tal-gwerer U jibqa' biss in-nifs li jkompli jonfoħ sakemm int taqa' wkoll u biċċa biċċa tiċċarrat hekk bħall-ħjut ta' kobob qodma. Oliver Friggieri. U l-aħħar silta li għandi għalikom f'dawn il-ftit minuti li għandna flimkien hija tal-poetessa Doreen Micallef, A Song for Guy. Kont mixja triq tal-ħam u t-takkuna kienet tħabbat u t-triq baqgħet tidher tiċkien u ma tidher tintemm qatt u xi ħadd ġibidli l-attenzjoni. B'oppożizzjoni siekta, ħajti gwerra psikoloġika. Niftakar fih li ħarab, niftakar fik li ħrabt ukoll u intom kollha ħrabtu u kollha bħal xulxin bla differenza. U kollha mxejtu miegħi u ħallejtu marki fondi u tbajja' kbar ta' għaraq li ħariġli taħt xemx li ma ssaħħanx. Qed nisma' pjanu kiebi u s-swaba' twal imgħaddma jgħiduli storja ħiemda u t-takkuna għadha tħabbat fuq triq ta' rħam u għadni miexja dritt U ma rridx inħares lura. Doreen Micallef Mela b'hekk ġejna fi tmiem dan dawn il-ftit siltiet li għażilt għalikom jiena biex infakkru l-Jum Internazzjonali tal-Ktieb u l-Copyright. Nittama li xi silta għoġbitkom u niltaqgħu darb'oħra meta ikolli aktar attivitajiet bħal dawn. Grazzi u saħħa lil kulħadd.